Ул бит андасын әтигәне бүләк бирә. Әмирхан Еники белән бик танышасым килгән. Җиз кыңгырау Әмирхан Енекиның э, шәхсән яшьлеге символы ул.
Бу хәләне бабакай значит шул иркол базарыннан бер мең тугыз йөз сигезенче елны алып кайткан әбекинең тугыз баласы дөньяга килеп ике яшькә яшь ярымга җиткәч үләләр сорашмадым шуларны сөйләшмәдек менә шуны ничен сон әбинен бөтен балалары менә ничек әти яза бит матур гына яхшы гына балалар туган Эм, э, ну, то ли инфекция какая-то была, то ли э, недосмотр был. Ну, э, не әйтәйдем, как будто шулай дип сөйләйләр иде инде. Эм, әле әби, әбинен сете булмаган достаточно. Сыер сете белән балаларын үстергән инде. Эше авырта дип, бала үләде китә. И менә әти инде 10 бала туа.

әтинен ул тоже бик озак аякка басмаган бу бала менә бер яшьтә туган яшь ярымда ике яшькә почти җитә аякка басып йөри алмаган бу баланы җылы суга тазга утыртып өйдә калдыралар да әби белән бабай мунчага кереп китәләр мунчадан чыккан чыксалар бала таздан төшкәндә аягына басып аягы белән җири башлаган шундан җиреп киткән ул менә бу
төп нигезне Оныту һәм югалту, ул безнә күрә бәхетсезлек, фаҗига. Ә без бит әнә шул тамырыбызныдан аерылдык. Әнә киткән кеше оныткан туган авылын да, йортын да, атасын да, бабасын да. Беренче Казанга килгәч тә, 61 нче елны килдем мин, ның башында. Беренче танышкан кешеләренең берсе Хәсән Сарьян белән Әмирхан абый Еники булды дисәм дә, Әмирхан Еники белән бик танышасым килгән. Тора-бара менә Әмирхан абый белән без бакча күршеләре дә булып киттек әле. Безнең Язучылар союзы оештырып биргән бакчада ундүрт язучы иде. Шулар арасында менә безнең почмак, әле каядыр монда иңдә бар. Безнең почмакта Зәки Нурый иде, Нурия Раслан иде, Әмирхан абый Еники, Атилла абый Расих, шуннан ерак түгел иде, Туфан Миннуллин. Без бай вакытларда бигрәк тә Нуръяби Руслан инде күбрәк учаклар ягу, аның ниендә миче бар иде, бакчасының бер почмагында. Шуның миче янына кич белән даже җыелып утыра идек, сөйләшеп утыра торган гадәт бар иде. Менә шулай аралашып үстек һәм Әмирхан абыйның. Күңелемдә җыелган ниләрен, аның белән сөйләшүләре нәтиҗәләрендә менә тора-бара ныры шушы китапка сыярлык материал тупланды.
Ул бит әти менә Каргалыга кунакка килеп төшә, Нигъмәтулла дәдәкәйгә. Ну, родной брат отца.

бүләк бирә. В какие-то уже годы она передала. Ул, ул яза Мәдинә, Мәдинә Тутакай. Но у нас так был принт Тутакай, Дәдәкай.
Без, ну, бигрәк тә инде без инде, безнең чор балалары, без шушы әһелләрнең әсәрләрен, хикәяләрен, повестьларын, романнарын укып үскән балалар. Ул яшь чагында кереп калган, укыган әсәрләр алар бер вакытта да онытылмыйлар. Бер вакытта да онытылмыйлар. Ул гомерлеккә сигеп калалар. Без менә бу чорны, бу вакытны тотып калырга тиеш. Гомумән, балаларыбызны тәрбияләгәндә, балаларыбызны укытканда, шушы хәзерге заман җәмгыятенә әзерләгәндә дип әйтәсем килә минем.
Әмирхан ага э, соңгы китап романында э, җиз кыңгырау э, беренче тапкыр җиз кыңгырау белән очрашканлыгын, 14 яшендә аны туйга алып барганнарын сөйли һәм бу туй вакыйгаларын шушы хикәядә язып чыктым дип әйтә. Ләкин бу образны, җиз кыңгырау образын әдип бөтен иҗатында тул берничә хикәясендә символик рәвештә файдалана. Әйтик, җиз кыңгырау символы аның шаяру хикәясендә, Гөләндәм туташ хатирәсе исемле билгеле повестенда урын ала. Туфан Миңнуллин да бу турыда әйтә. Җиз кыңгырауны укыган вакытта, әнә шул Нигъмәтулла агайның тарантасына утырып, абзаннан үтәсе иде, ди. Туйларны, шул туйларны бер күрәсе килә, ди. Шулкадәр гаҗәп тә җылы һәм җанлы тасвирланган вакыйгалар бит, ди. Җиз кыңгырау, Әмирхан Илькиның шәхсән яшьлеге символы ул. Һәм, иң мөһиме, мәхәббәт символы. Әмирхан Ильки мәхәббәт җырчысы. Ул гаиләгә, туган халкыңа, Туган җиреңә булган мәхәббәтне иң югары дәрәҗәгә күтәргән әдипләребезнең берсе, классик әдибебез. Туган җиребезгә, туган халкыбызга, газиз телебезгә булган мәхәббәтне васыять итеп калдырган әдип. Ул да булса, менә җәмгыебезнең, тормышыбызның гаять авыр булуы, четерекле булуы, каршылыклы булуы, әйе. Рухи яктан имгәнә баруыбыз, җимерелә баруыбыз, матди яктан һаман да бөлгенлеккә төшә баруыбыз, бу инде ачык мәсьәлә. Менә шунардан син, алтын балыккаем, халкымны менә шушы, шушы михнәттән, менә шушы. Тирән кризистан чыгарга ярдәм ит, дип бәлкем сорар идем. Әйе, дөньяда бөтен нәрсә искерә, туза, үзгәрә. Тик менә җиз кыңгырау ни хикмәттер, һич кенә дә бер үзгәрми. Чак кына кагылдың исә, нәкъ теге вакыттагы шикелле, көмештәй саф, нечкә, дәртле тавышы белән бүлмәне яңгыратып җибәрә һәм, күз ачып йомганчы мине ундүрт яшьлек чагыма, үземә урын таба алмыйча, гел борчылып йөргән, Нидер сизенеп көткән иртә яшьлегемә кайтара да куя. Барысын, барысын үтә бер ачыклык белән терелтә ул минем хыялымда. Яңгырап җибәрүенә Нигъмәтулла абзыкайның җырын ишеткәндәй булам. Утырдым ла көймәнең ай түренә. Юк, кирәкми, искә төшермик, иясенә калсын. Хәзер инде бик күп яңа җырлар туды. Яңа гадәтләр, яңа йолалар туды. Туйларга да хәзер кыңгыраулы пар атларда түгел, ә күбрәк Волга, Москвичларга гына утырып баралар. Егет белән кызны да өч көн буена ак келәттә ябып тормыйлар, ә туйның түренә мендереп утырталар. Әмма мәңге үзгәрми торган бер нәрсә калды. Бу, кешенең яшьлеге, мәхәббәте. Хәркемгә килә ул, хәркем кичерә аны. Менә ни өчен җиз кыңгырау бик кадерле миңа. Аның дәртле, көмеш тавышында гүя яшьлек һәм мәхәббәт саклана.